Col me Honourable Ochan Survivor aka Honourable Dokto Banios Voice of the Voiceless i wi lobo ni nget ma maro cente pola kare ni pe bedo dano maber nget ma maro cente i kom kare ni pe bedo dano maber in dano adana ma kwo mar dano oloo ki moi keken i kwoni mar dano oloo wa cente. Kite wa an kikoma ni amaro dano loyo wa cente, loyo wa cente ma atye kwede. Dako mo keken ma ibikelo pe ikel dako ma maro cente pien ka ikelo dako ma maro cente buketo cwinye i cente ento pe buketo cwinye i komi nyo pe buketo cwinye me gwoko gange wek ocung matek. Enoni gin ma Paulo timme, Dok an macalo bad news voice of the voiceless, an amaro danona, dok amaro kakana loyo wa cente, loyo gin mo keken i kwona, pien pi gitego bota ma pe dong larre, pi gitego bota i level mo ma dong lapore bene dong peke. Co, an amito niango omera Obos mego tim, Otim obedo i kin jo ma gimaro cente i level mo ma pe lare. Otim ka pe cente, ka in iculo Otim ni an amito ni iker ngete eni ni, kete okwici kwici Otim keto mini wa bonus. Pe amaro iye Nyeri enoni, Nyeri eni ladil dok kato. Nget ma maro dok dil tutwal ma timo dil ki nget macok kwede tutwal enoni bene dok pe ber. Dil ka ibitimo Tim deal ma at least obed nget mabor kedi. Tim iwaco ni en imaro lwo dok en imaro kakane. Kono tim imaro cente i level mo ma lapore pe. So gin ma dong omyero bed otim bed olok bot kaka bene dong pe. Gino mo omyero bed obin ka lokone at least ma tiro kaka ki gino mo bed dong pe. Oo ka mo ma dong nyer dong wiye ocungo wa gin omyero owac dong pe. Man awinyo waci ni en eyabo group moni eh group eni kong kilwongo ni kono kono Humanity kono Humanity Boffa eh Humanity Boffa Lutim mere yabo gurup eni ni Grouping Lupoya Lumiyo. En timo mere gin enoni me kwo. Ka ngat ma owaco ni boss me lutim lakwo enoni abegwero bubedo excellency 100%. Abecwake 100%. Ka in iwaco ni boss me lutim lakwo abecwake 100%. Lutim lakwo i level mo ma pe lare. Dok gin ma ryeko ma otim tye kede en aye kwo. Otim pe ki ryeko mo keken dok otim bene pe ki cwiny mo keken me maro ngato mo keken i kwone. Mutim wa mon kikome ni wutim pe maro, wa lutino kikome ni both du wutim pe maro. Wutim pe maro nga mo keken i kwo ne, banga mere i wiwu wun macalo olwor, banga omere i wiwu ni wek wu following kore. Kun wu following kore wa gin mo profit mo ma wunongo bene peke, nicakke wa ki i lokke wa gin ma timo weng kore bene pe. Ka i neno bene to neno anena dano ma labwolo, dano ma laming dano wa bene i konye bene pe, they are useless. Dano ma bino loko frustration me i kome, loko mere gin moni kene, loko mere lok me ababang konye pe. Gurup ma yabo ni weng yabo gurup me yako dano. Iwiny ni kono kijok kono cente me ngo otim lakwo i level mo ma pe lare. Man awinyo iwaco lok kom politics. Wa con an awaco ni wutim pe romo politics. Politics eni wek itwa. Politics pe kingwaro iye angwara. In gin oweko in idonyo i politics obedo lok ma Bobi Wine obino omini advice mumini tam ni omyero in icit ka cung. Bobi Wine en aye omini tam meno ni. Ento in pe ingiyo jami dok pe ingiyo iye. Man dano adi ma in dong iballe kwede i kare me campaign-ni? Dano adi ma in ibedo ka mol kwedgi? Dano adi i Kobedi Ca ma Gitye ka Dwaro In? Dano adi i Kobedi Ca ma Gitye ka Yenyo Otim Bosmik? Dano ma Gitye ka Yenyo Bosmik Otim Dwong Ata! Dano ma Gitye ka Yenyo Bosmik Miya Maka Dwong Ata! Dano ma Gitye ka Yenyo Bosmik Otim Miya Neka Dwong Dwong Mo ma Pe Lar! Ma mukene gibino mere gibino gimyero ni giti ki an, ento an awacci itgi awer, An pe atye ki ngati mo. Ka in imito mako nongo, Ngate moni, in cito directly, cito in kikumi ento pe itir ni wok ki bota pien an pe ape tool tic pa ngati mo. Gidwong ma pe lare. Dano adi ma in imon kede i kare me politics? In pe ingeyo politics. In pe ingeyo politics. Wa gino mo ma omyero bede ilok ki kaka dong pe wii ocungo, gino mo ma omyero bede itim pe yabo group mogo me ababang, rabo yabo group mogo me miu miu ka grouping lukin gang jo ma pe gukwano en aye in itye ka grouping en aye gudure i group ma in iyabo eno ni forum ma in iyabo ni lukin gang ma pe gingeyo piny ma pe gingeyo ngo ma in iloko ma pe gingeyo nga ma in ibedo Nino onongo an atye ki twon neno mo ni an gin mo tye ma omyero atim wani kiri ento anongo in itwon labwolo mo i level mo ma kara pe itwero bene bedo i ngeta pi ngat ma maro cente i level kit ma in imaro kwede ni boss mik an pe amito in imaro cente iloyo gin mo keken. Ci iwek ni an amar kakana, kono amaro kono ngogi. In pe imar ngami keken, ter lok miyoni ni cen. Groupi meno ma in itye ka grouping iye dano ni, in itye ka grouping lupwoya gin omyero bene pe ibin ka waco ne wa i social media, wa i yamo. Pien wangeyo angeya ni jo ma gitye i group eni wea ma pa bangi keken, luminyu, jo ma pe gukwano, lukin gang calo in, jo ma pe gingeyo piny calo in, jo ma pe gingeyo ngo obedo kwo calo in. Lok ata, I mon ki dano ata gin otim nge maber. Experience ma in inge maber en aye yet. Gin ma in inge maber wa i 100 percent en aye yet, kwo, nyeko. Wer ni bene ma in itye ka waco wer mene ma in itye ka coko ni in dong iwero wer tutwal me konyo kaka. Wer ma an ange ni in iwero maber obedo wer aryo. Wer me acel en aye Peace Return ki dong me aryo Politics of Revenge ma ogoyo wune kwed Jah Fire. En aye wer ma an angeyo ni iwero maber. Mukene-ni weng in iwero ongunyi. Gino mo ma in itimo ma konyo kaka bene pe. Gino mo ma in iwero, luwer mapol guwero wer eh, luwer mapol ma guwero wer ma guloko cwiny dano dwong ata, ma guloko kwo pa dano. In werni pe oloko kwo pa nga mo keken. Bene pe otimo gin mo keken ma in kite ka ito bene pe ibibedo the legend. bene pe ibibedo rimemba calo jo mukene-ni. Ibito mere ci inyiu biling mere dok kumeno ma twal wic bene biwil yung nino adek ma dong kityeko yikki wi dano bene dong pe owille i komi wa i lamingi dong oywe lamingi dong oywe olo oto dong oweko dong yamo kuto wa. In macalo ba in macalo Otim Bosnic an macalo bani in Celetain Saguan lok komi an angeyo kwici kwici kwici en oweko awaci ni in lok komi pe tum bota lok komi obedo mere calo calo ngo lok myero dong obed mere calo gin mo ma dong pe dong tum bot aya otim bos ni an angeyo in nongo kweci kwini caka ki ilwet tyeni pari wa i ye wii an angeyo in, in labwola mo ma konyi pe ci pe ibang wi dano.